גוטן נאכמיטאג, איך וויל רעדן וועגן עפעס א ענין וואס איך האלט דאס איז זייער א וויכטיגע זאך, איך וויל מסביר זיין פארוואס ס'איז וויכטיג זיך אפצופיצן ווי שנעל און אויסגערעכנט, אבער ווי שנעל מעגליך. פארוואס? ווייל פון מיין אייגענע ערפארונג, מיין אייגענע עקספיריענס, און ס'קען זיין מיין משפחה העט נישט ליב האבן אז איך זאג דאס, אבער וויל פיגור איט אוט. מיר איז געווען זייער שווער, ווייל איך האב, מיין משפחה האט מיך געגעבן אביסל סופארט ווען איך בין אוועק געגאנגען פון די קאמיוניטי, און זיי האבן מיך נאך אלץ זייער שטארק ליב. אבער מיט דעם אלעם, וועגן די זאכן וואס איך בין אדורכגעגאנגען, איז די נאנטער וואס איך בין געווען צו ברוקלין און צו די חסידישע געגענט און דערהיים און סתם אזוי צו זיין קאנעקטעד צו די משפחה, די ווייטער אוועק וואס איך בין געגאנגען האב איך מיך געפילט מער קאמפארטעבל. און ס'איז נישט וועגן וועגן מיין משפחה איז נישט גוט צו מיר אדער וועגן חס ושלום עפעס עפעס אזוי, נאר סתם וועגן פערזענליכע פערזענליכע סיבות. איך האב איינגעזען אז כדי זיך צו קענען כדי זיך צו קענען אפהאקן פון פון פון פון פון די פעסט פון דאס פאריבערגעגאנגענע דארף מען זיך איז פאר מיך פערזענליך און איך מיין אז פאר רוב מענטשן איז איז זייער זייער וויכטיג זיך זיך אפצוהאקן נישט נאר אין קאפ אבער אויכעט מיטן גוף וואס הייסט אזוי ווי למשל משנה מקום משנה מזל יא ס'איז א אמת'דיגע זאך מיינט נישט אז טויש פלאץ אין בעסמעדרעש דאס האלט איך האלט איך מיין אז ס'איז סתם בולשיט אבער ס'איז אמת אז ווען מען פארט אוועק אין א צווייטע פלאץ און מען פאנגט אן לעבן פון עסניי דאס קען זייער זייער שטארק העלפן אין די נעקסטע פאר ווידיאוס וויל איך. איך מיין כ'וועל מאכן א קליינע סיריס פון די זאך וויאזוי זיך אוועקצורוקן פון ברוקלין זיך צו קענען אפהאקן פון די פעסט און אנפאנגען לעבן אויף עסניי און זיך צו קענען טרעפן דאס פלאץ אין די וועלט און זיך קענען זאל קענען זאלסט קענען זיך פארשטיין איינזעהן אז דו באלאנגסט יא דא דו באלאנגסט אין די וועלט און דו ביסט א ביסט א רעגולער פארט אוו סאסייעטי, אפילו ס'דא אסאך זאכן וואס דו ווייסט נישט, און ס'דא אסאך זאכן וואס אנדערע מענטשן ווייסן נישט, און אפילו דו פילסט כאילו דו ביסט א פרעמדע. וויפיל אימיגרענטס וואוינען אין אמעריקע היינט? טראכט אריין אויף דעם א מינוט. וויפיל אימיגרענטס וואוינען היינט אין אמעריקע? איך ווייס נישט די נומבער, אבער זייער אסאך, רייט? איז יעדער טרעפט זיך דאס פלאץ, מ'פאנגט אן ביזנעסעס, מ'פאנגט אן לעבן אויף ס'ניי. איך. קוק מיך אן און איך קוק אונז אלע אן, אלע וואס זענען אין די זעלבן אין זעלבן מצב זעמיר אימיגרענטס, אונז האבן א רעכט צו נעמען פראגרעמס און צוריק מען נעמט פון די מדינה און מען געבט צוריק צו די מדינה, יא פאר דעם זענען דאך דא די אלע פראגרעמס אז מענטשן זאלן זיך קענען פארבעסערן דאס לעבן, איז צוריק צום ענין פון זיך אפהאקן. עס איז דא פארשידענע וועגן וויאזוי מען קען וויאזוי מען קען זיך וויאזוי וויאזוי דו קענסט אוועקפארן פון די היים און אנפאנגען לעבן אויף עפעס ניי פאר מיך די ארמי איז געווען די אלטימיט וועג פאר מיך וויאזוי אנצוקומען צו צו א א א א מדריגה פון זיך פילן מיין אייגענע מענטש און זיך פילן פרי אפילו מיין אויפברענגונג מיין מיין מיין אויפגעהאדעוועטקייט וויאזוי איך בין אויפגעוואקסן מיין אפברינגינג איז אזוי אנדערש פון אלע מענטשן אין די ארמי, אבער אין די ארמי האב איך געזען אז יעדן איינעמ'ס ערוואקסונג איז אנדערש, יעדער איינעמ'ס איז אנדערש פון די צווייטן, אבער יעדער איינער קען זיין סוקסעספול אויף זיין אייגענע אויף זיין אייגענע דרך, אויף זיין אייגענע מצב, פארוואס? ווייל ס'איז דא סערטען זאכן וואס מען דארף טון, און אלע די דיפרענסעס פון אלע מענטשן קומען זיך צוזאמען, למשל דא וואו איך בין היינט, איך בין היינט אין קאליפארניע, אין א סקול פאר לענגווידזשעס, אין א סקול פאר לענגווידזשעס קומען די קלוגסטע קינדער פון אלע פון אלע היי סקולס פון ווי מ'פון ווי ס'נעמט פון ווי ס'קומט פון ווי ס'קומען נאר מענטשן אין די ארמי ס'דא כדי צו באקומען די דזשאב כדי זיך צו קומען אויסלערנען דא א לענגווידזש דארף מען זיין זייער קלוג דארף דארף דארף דארף א טינעידזשער אדער א אדער א אדער אפילו אן עדאלט וואס קומט טוישט זיך דזשאב אינסייד אוו די ארמי און נעמט די דזשאב אלס א אלס א יו נאו גייט זיך אויסלערנען א לענגווידזש כדי צו זיין א לינגוויסט דארף מען זיין זייער קלוגע מענטשן יא אבער יעדער קומט פון אנדערע עקן פון די וועלט אלע מינע נעמען און אלע מינע אלע מינע טרעדישענס און קולטשערס און יעדער רעספעקטירט איינער דעם צווייטן און דאס איז די וויכטיגסטע זאך רעספעקט און טאלערענס און עקסעפטענס פון דיך צו יענעם און פון יענעם צו דיך, עס איז א צוויי וועג, עס איז טו וועי סטריט. איז צוריק צו די ענין פון זיך אוועקרוקן פון דערהיים, איז דא פארשידענע וועגן, טאמער ווילסטו אוועק גיין פאר א זומער קענסטו טרעפן דזשאבס אין אויף א רענטש, צו גיין ארבעטן מיט חיות וואס א מיט פערד אדער מיט קיען מיט א, עס איז עפעס א אנדערע זאך, איך האב דאס גאר געטון, למשל לאמיך דא זאגן מיין עקספיריענס, און די מצבים וויאזוי איך האב מיך געפילט אסאך מער דיסקאנעקטעד אסאך מער פרי און אסאך מער קאמפארטעבל אין מיי אן סקין וויאזוי מען זאגט יא איז קודם ערשטע מאל בין קודם בין איך אוועק געפארן פון בארא פארק און איך האב געוואוינט אין איסט פלעטבוש און בשעת איך בין געווען בין איך געגאנגען צו צו קינגסבארא קאמיוניטי קאלעדזש פארדעם בין איך געווען אין אוועק ווען ערשטע מאל איך בין אוועק פון שטוב בין איך געגאנגען אין פארקסוויל.

וואטעווער ס'איז נישט, איטס נאט וואט יו וואנט פאר יור לייף, איטס גוד פאר טעמפארערי אינקאם, קעש, באצאלן חובות, זיך אפצוסעיוון געלט אלס א טעקסי קעב, און יו נאו, ס'איז קעש, ס'גייט אריין אין טאש און קענסט דיך אפסעיוון, און נאכדעם גיין מיט דעם געלט וואס דו סעיוו'סט דיך אפ אין פלייט סקול, אדער גיין מיט די געלט צו, כ'ווייס, צו א קאלעדזש מיט א דארמיטארי, יו נאו איטס אוט אוו סטעיט אדער אפ סטעיט אוועק אוועק פון די היים אז זאלסט קענען זיך טרעפן דאס וועג אליינס זאלסט נישט דארפן זאלסט נישט דארפן זיין אפהענגיג אין משפחה אדער פרענדס אדער אדער זיך יו נאו פילן כאילו איך מען האט יא פרענדס אדער נישט פרענדס אז דו גייסט א נייע פלאץ דארט ווי יעדער איינער איז פרעמד דאס מאכסט נייע פרענדס אויטאמאטיק פארוואס ווייל דו ביסט דאך א מענטש ווי יעדער כאחד האדם ווייל עסטו מאכן פרענדס ווי יעדן איינעם איז איך וועל רעדן פון אנדערע וועגן אין די נעקסטע ווידיאוס וויאזוי דיפרענט אפערטוניטיס וויאזוי קענסט דיך אוועקגיין פון די היים ס'וועט דיך נישט קאסטן קיין געלט איז דא כ'גיי רעדן פון רום ענד באורד דזשאבס כ'גיי רעדן וועגן גיין א אינטערנשיפ אויף א פארם וואס איך האב געטון צווישן טעקסי און די מיליטערי האב איך געפילט איך דארף טון עפעס צו צו צוגרייטן מיין קאפ זיך צו טרעפן מיט אנדערע מענטשן. אין א אין א אין א ענווייראמענט אוטסייד פון זיין א טעקסי דרייווער און ס'איז טאקע געווען אמת אז איינער פון די קאסטומערס אין די טעקסי האט געהאט א פארם אין איטיקע, Ithaca, ניו יארק אפסטעיט, און כ'בין געגאנגען אויף איר פארם פאר מעי און דזשון און ס'איז ממש געווען געוואלדיג, כ'האב געהאלפן מיט די ציגן, כ'האב זיי גענומען די ציגן פאר א וואק און ס'איז געווען ס'איז געווען זייער געוואלדיג, כ'ווייס כ'קען נישט פונקטליך מסביר זיין אין דיטעיל וויאזוי ס'איז געווען געוואלדיג אבער. ס'האט געמאכט עפעס א רושם אויף מיך, ס'האט מיך געגעבן א געלעגנהייט זיך צו צו עפענען די קאפ און זיין אין אופען פיעלדס, אין א וואלד, מיר געגאנגען פערד רייטן, זי האט געהאט אפאר פערד, זי האט געהאט אפאר ציגען, און זי האט געהאט א וועדזשטעבל גארדען, און ס'איז געווען וואס צו טון, און זי האט מיך געפיטערט, און זי האט מיך געגעבן א בעט, און איך האב געהאט גענוג געלט אפגעשפארט אז איך זאל קענען זיך ערלויבן צוויי חדשים נאנט צו זיין צו זיין אן ארבעט, און דאס איז געווען. לעילא לעילא. עניוועי, נאכדעם פון דארט בין איך געגאנגען צו די ארמי, אין די ארמי בין איך שוין געווען א מחיה, אין בעיסיק טרעינינג געדענק איך, כ'געדענק די איין עקספיריענס וואס האט געמיינט אזויפיל, ס'האט ממש מיך געטוישט דאס לעבן, נישט געטוישט דאס לעבן, איים ביאינג דראמעטיק, אבער כ'בין געלעגן, ס'איז געווען זיבן אזייגער אינדערפרי, נאך וואס מ'איז געלאפן פיר פינעף מייל, איך האב מיך אויפגעגעבן די גאנצע קארס דורכן לויפן, און מען קומט צוריק און מען מאכט סטרעטשעס, נאך וואס מען לויפט האט מען געמאכט סטרעטשעס, האט זיך אראפגעלייגט אויפן רוקן אויף די זאמד, און איך האב ארויפגעקוקט אין הימל, עס איז געווען א ריזיגע אפענע הימל, נישט אזוי ווי מען זעט אין ניו יארק, עס איז געווען שטערנס איבעראל, און עס איז געווען טונקל נאך, און פלוצלינג האב איך געזען שוטינג סטארס, שוטינג סטארס, אוי געוואלדיג, ניין, עס איז געווען א געוואלדיגע זאך, א געוואלדיגע עקספיריענס פאר מיך פערזענליך, פארוואס? ווייל איך האב דאס קיינמאל נישט געזעהן אין ניו יארק, איך האב געפילט איך בין אוועק פון די היים, איך בין אוועק פון די עלטערן, איך בין אוועק פון די פרעשור, איך בין אוועק פון די משפחה, איך בין אוועק פון מיין זון, איך בין אוועק פון פון אלעס וואס האט מיך געמאכט סטרעסד אוט, האב איך געזעהן און מיך געלעגן, ס'איז געווען שטיל, מ'האט געענדיגט האלטן, מ'האט געענדיגט לויפן, און ס'איז געווען ממש געוואלדיג, און ס'העלפט זיך צו טרעפן דאס דאס זען, דאס העלפט, ס'האט מיך געהאלפן צו טרעפן מיין אייגענע וויאזוי זאגט מען מיין אינסייד יו נאו אזוי איך זאל קענען דיסיידן אין מיין לעבן מיט וואס פאר א סטרעס וויל איך דילן און מיט וואס פאר א סטרעס וויל איך נישט דילן און איך האב געקענט איינערקענען אז עס איז מיין רעכט צו דיסיידן וויפיל פרעשור איך וויל נעמען פון מענטשן וואס לייגן אויף מיך פרעשור און וויפיל איך וויל זיין נאנט וויפיל איך וויל נישט זיין נאנט דאס הייסט יעדער מענטש האט א רעכט צו מאכן די באונדריס, צו מאכן די גרעניצן און צו און צו אראפלייגן די ליניעס, די רעד ליינס, פארשטייסט? דאס איז מיין זאון, מען קען מיך נישט איבער מען קען מיך נישט קענסט נישט איבערטרעטן דאס איז מיין עריע, יא? איז בקיצור מיט די ארמי בין איך געווען אין פארט בענינג דזשארדזשע, איך בין געגאנגען עירבארן סקול, איך האב געדזשאמפט פון פלעינס, איך בין געגאנגען צו אויך אויסלערנען מיין דזשאב, איך בין געגאנגען אין ווירדזשיניע, איך בין געפארן און צום סוף בין איך האט מען מיך אויפגעשטעלט אין פארט ברעג אין נארט קאראליינע, און איך בין אהיים געקומען נאך יעדע חודש, אמאל האב איך געזאגט פאר מיין משפחה איך קום אהיים, אמאל האב איך נישט געזאגט פאר מיין משפחה איך קום אהיים, וויאזוי איך וויל, און נאך וואס איך בין אנגעקומען אין קאליפארניע ווי איך בין יעצט, קאליפארניע איז א אנדערע פרשה, ביסט אויף די וועסט קאוסט, קיינער באדערט דיך נישט, ס'איז דא א טעלעפאן, הייבסט אויף, לייגסט אראפ, פארסט דיך ווייטער. דארפסט נישט מאכן א פייט מיט דיין פעסט, דארפסט נישט מאכן א פייט מיט דיין משפחה, דארפסט נישט זיך אפהאקן מיט דיינע עלטערן טאמער דו ווילסט נישט, און און טאמער זיי וועלן פילן כאילו זיי דארפן יא אפהאקן מיט דיך אז דו גייסט אוועק פאר א שטיקל צייט, איטס אקעי, דאנט פעניק, פאר נאו דעטס וואט יו העוו טו דו, דו דארפסט טון וואס דו דארפסט צו טון פאר די אייגענע הרחבת הדעת, אז דו דארפסט עס האבן דארפסטו עס האבן, איז די נעקסטע ווידיאוס האט מיר רעדן פון נאכאמאל רום ענד באורד דזשאבס, כ'וועל פרובירן מסביר צו זיין אביסל מער וועגן די ארמי, ווי אזוי צו גיין אין די ארמי, וואס איך האלט אז מיין גרעסטע חרטה אין לעבן איז אז כ'בין נישט געגאנגען אַכצן יאר אוועק געגאנגען פון ישיבה און זיך געמאכט א GED און זיך אנטלאפן אין די ארמי, מיט עלטערנס רשות, אנע עלטערנס רשות, וואטעווער. און איך וועל אריינגיין אין מער אין מער דיטעיל אין די ארמי ווידעא, איך וויל מאכן די ארמי ווידעא, באט פרוביר צו פארשטיין, טאמער ס'איז פאר דיר וויכטיג אוועק צו גיין פון די היים, טו עס, אבער נישט אן א חשבון אזוי ווי איך האב געזאגט, יא, דארפסטו טון מיט א חשבון, און דארפסט דיך דיסיידן וואס האסטו ליב צו טון, וואס ווילסטו, ווילסטו אוועק גיין נאר פאר זעקס חדשים, ווילסטו אוועק גיין פאר צו נעמען א קאלעדזש דעגרי, ווילסטו גיין אין א קאלעדזש פאר פאר פיר יאר און טו ליוו לייף לייק א נארמאל נאט נארמאל באט איטס וואן טיפיקעל וועי טו בי אין אמעריקען סאיז טו טו יו גאו אוועי טו קאלידזש טו קיינע גראו אפ ענד טו בי וויט פיפעל אוו יור און עידזש פאם אלל וואקס אוו לייף פאם אלל וואקס אוו לייף מענטשן קומען פון אנדערע קאנטריס פון אנדערע לענדער און זיי גייען אין קאלידזש אן א שום פרייער אמעריקען עקספיריענס יו קען דא איט יו קען דא איט איי טעל יו איך זאג דיר צו